Hallelujah. Wɔn a wotie me, menim sɛ ansa na wobɛtie nnwom bɛwie no, na Onyame ayɛ w'adom. Na wɔbɛyi wo afiri ɔhaw biara da wo soɔ, amanneɛ biara da wo soɔ, Onyame bɛsoɛ, ɔbɛyɛ ama wo. Hallelujah.

Anɔpa yi, yɛasan so aba ɛwɔ Ɔhemaa TV so a yɛde nkuranhyɛ nsɛm ɛbrɛ wo. Nansa no, mepɛ sɛ yɛbɛbie yɛn twerɛ no na yɛakenkan ɛwɔ ɛyɛ mmebusɛm. Eti a ɛyɛ du wɔtwe no, ne nkyekyɛmu aduonu mmienu. Borɔfo no sɛ, Whoso finds a wife finds a good thing, and obtain favour of the Lord. Ɔse na nea wanya ɔyere no anya adeɛ papa. Deɛ wanya ɔyere no, wanya adeɛ papa na wanya Onyankopɔn anim nso adom. Bibisa wo sɛ anɔpa yi, w'awadeɛ no, wanya ade pa? Wohunu sɛ woware yie yi, wanya ade pa? Anaasɛ wohunu sɛ woware yie yi, wanya ade bɔne? Wanu ho wɔ abrabɔ mu? Ama w'anigye ntumi nwie pɛyɛ. Ama fie ba koraa yɛ wo den. Anɔpa yi mehyɛ wo nkuran sɛ, sɛnea ɛteɛ biara no, Onyame asɛm sɛ, Deɛ wanya ɔyere no, wanya adeɛ papa. Enti wo yere yɛ ade papa. Ɔnyɛ ade bɔne. Ɔyɛ ade papa. Na ɔno na ɛbɛma wanya Onyankopɔn anim adom. Na sɛ wobɛtumi anya yere pa anaa wo yere abɛyɛ ade pa a, deɛ ɛdi nkan ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ, buroni sɛ, Focus on mutual respect. Ma w'ani nsi so sɛ anaa w'adwene mmra so sɛ wode obuo biara a ɛsɛ na ɛfata bɛma wo yere, na wo yere nso de obuo a ɛsɛ na ɛfata de ama wo. Ɔno na Buroni sɛ yɛfrɛ no mutual respect, sɛ mo mmienu no mobɛbu mo ho ne mo ho. Ɛba saa a, ɛma mo awadeɛ no bɛyɛ aware papa na monya adepa nso. Merekasa anɔpa yi. Obi de n'ani akyerɛ ban. Ɔbarima de n'ani akyerɛ ban. Ɔbaa nso de n'ani akyerɛ baabi foforɔ. Nnipa mmienu a wɔwareeɛ na adansefoɔ bɛtwa hyiaeɛ ɛtoo abasakɔn mu saeɛ ma wɔn ani gyeeɛ no, ɛndɛ wɔn abɛyɛ atamfoɔ kɛseɛ o. Baako rebɔ mpae sɛ nka baako nwu na ne ho ntɔ no. Baako nso so rebɔ mpae sɛ nka baako kura nyaa no. Baako rebɔ mpae sɛ baako ntu kwan na ɔnkɔkyɛ, na wanya n'asomdwoe. Baako nso, n'akoma so adeɛ, n'ayamhyehyeɛ sɛ sɛ ne kunu ba fie a, na n'anigye nyinaa tu ayera. Saa na w'awadeɛ teɛ. Saa nso na wohu sɛ awadeɛ teɛ. Awurade asɛm ka kyerɛ anɔpa yi sɛ, deɛ wanya ɔyere no, na wanya ade papa wate. Te wo yere a ɔda wo nkyɛn no, ɔnyɛ wo tamfo o. Ɛno ti adeɛ baako a mehyɛ wo nkura wɔ ho ne sɛ, Bɔ mmɔden na mia w'ani de sua wo yere suban. Sɛnea ɔteɛ no, fa no saa ara, na wohunu sɛnea ɔte a, ɛboa ma wotumi ne no tena sɛnea ɔteɛ. Ɔno nti, mma wo yere mmɛyɛ ɔtamfo da. Suban no na ɛnyɛ, na wo yere deɛ, nipadua a Onyankopɔn bɔe no, ɛyɛ ade pa. Sane sɛ Bible sɛ, Wɔ Nyame hu no sɛ nyɛ sɛ ɔbarima nko ara tena, ɔno nti na Onyankopɔn yɛɛ wo mfe mpadeɛ de maa woɔ. Ɔno nti, ma w'ani nku wo yere ho. na fa obuo ne nidie bi a ɛsɛ ma no. Saa nso na ɔyere ei, fa obuo ne nidie fa ma wo kunu. Na sɛ yɛbɛtumi ayɛ weinom nyinaa a, ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ yɛbɛtumi anya aboterɛ ama yɛn ho. Sɛ nnɛ na ɔyere nya a, wodaadaa no a, ɔbɛyɛ. Sɛ wo kunu nso nnɛ na ɔnya a, wodaadaa no a, bere bi akyiri no, ɔrenyɛ sɛnea wuhuu no a na ɔteɛ no. Nsesae kɛse bɛba. Yɛmmɔ mmɔden sɛ yebetumi de yɛn ho a yɛn mfomso akyekyɛ akyɛ yɛn ho. Sɛ ankɔba saa na da biara da wei afom nti matwɛr ato hɔ. Edu baabi a, ɔbaa ne okunu Obiara wɔ ne brackboard, baabi a ɔbɔ ne deeti toɔ, deɛ daa na ɔde yɛ matwerɛtoɔ. Ɛkɔba saa a, ɛmmoa. Nti, nnɛ anɔpa yi, meka kyerɛ wo sɛ, wɔ Nyankopɔn a waka mo abɔ mu no, ɔyɛ nokwafoɔ sɛ ɔbɛtumi aboa mo. Ɔno nti, momfa obuo ne nidie mma mo ho, na sɛ mobubu mo ho a, Awurade bɛboa mo, na awareɛ a moreware no ayɛ anigyeɛ, ayɛ nkuranhyɛ. Afei, moanya Onyankopɔn animuonyam, na ankɔyɛ manso ne su ne awerɛhoɔ. Firi sɛ wo Nyame sɛ, Deɛ wanya ɔyere no, wanya ade papa. Nti ma w'ani nnye na w'ani nku wo yere ho, na sɛ woyɛ saa a, w'awadeɛ bɛyɛ papa. Deɛ ɛtɔ so biom, ɔse, Learn to fight afar. Sɛ ntɔkwa ba na sɛ woreko a, try to fight fairly. Learn to fight. Fairly, Sɛ ntɔkwa ba na moreko a, ko sɛnea ɛwɔ sɛ woko no. Nko nsɛesɛe nneɛma, nko nni awu, nko nyɛ bɔne. Ɛfiri sɛ, wo tamfoɔ no, nea wo ne no reko no, ɔne boronsam. Ebia wofi adwuma baeɛ na anka wohwehwɛ sɛ wo yere bɛnoa wo favorite food, wannoa. Ɛnyɛ ɔno nti na akɔka wo yere tiri abɔ ban mu o. Ɛnyɛ ɔno nti na akɔbɔ ɔbaa no ani so ma n'ano apae ma ne se atuo. Na mmom deɛ asi biara no, bɔ mmɔden sɛ abufuo no akyie no, wobɛnya wo yere sɛdeɛ ɔteɛ, a n'anim da so, a ne sintɔ yɛ, a n'ani mmɔeɛ. Hwɛ sɛ, sɛ abufuo ba a, woreko a, wobɛko sɛdeɛ ɛwɔ sɛ woko. Ɛnko nsɛe adeɛ, ɛnko ndi bɔne, ɛnko ma awiei no ɔko akyiri no, ɛmfa ɔhaw mmrɛ wo. Learn to fight fairly. Sɛ yɛhunu. kwan a ɛbɛfa so ako yɛn ko awurade nko bi ma yɛn yɛboafoɔ ne awurade awadeɛ no ɔko aba mu baako ani kyerɛ ban baako da fam baako atu akɔda dan foforɔ mu anaa sɛn na ɛteɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no ɔhaw aba no ɔboafoɔ yɛ baako pɛ ɔno a ɔhyehyɛ awadeɛ no wɔnim kwan a ɔfa so bɔ ho bra Enti nka wo ne me bɛyɛ adwene a, nya aboterɛ, su frɛ Awurade, na Awurade ɔbɛtie wo. Efisɛ Onyankopɔn asɛm ama yɛate aseɛ sɛ, ɛyɛ wo wɔ barima no asɛdeɛ ne sɛ wobɛboa wo yere na woatumi agyina wɔ nyamesom mu, saa nso na ɔbaa nso wobɛboa wo yere, okunu. Sɛ yɛboaboa yɛn ho a, ɛbɛma yɛn awadeɛ akwantuo a yɛretuo no awie pɛyɔ na ahyɛ Onyame anuonyam. Enti maame a wutie me yi, deɛ wo kunu ayɛ ne nyinaa no, Awurade asɛm sɛ, fa kyɛ. Na sɛnea yɛn yɛde wɔn a wɔfom yɛn aka kyɛ wɔn no, saa ara na Awurade nso de wo deɛ bɛkyɛ wo. So woamfa ankyɛ a, Awurade ntumi mfa nkyɛ wo? Adɛn na wode nneɛma ahyehyɛ wo mu ara ma saa bere yi, wuntumi nna yi? Anɔpa yi, mehyɛ wo nkuran sɛ, deɛ asi biara no, twe w'ani hwɛ Yesu. Ɔne wo boafoɔ, na Ɔno na ɔbɛtumi aboa na wayi wo haw nyinaa afiri wo so. Afei ɛwɔ sɛ wohunu sɛ, sɛ ɔhaw ba a, mo mmienu no, montete mo ho. Afei nso, monhwɛ sɛ mo ntam bɛteɛ. So when there is problem, don't tear yourself apart. Sɛ problem ba a, deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ. wode wo haw nyinaa bɛto Onyankopɔn anim na woahwɛ sɛ Onyankopɔn bɛboa wo na woatumi adi so nkonim. Afei ɛwɔ sɛ wohunu sɛ obi biara awareɛ mu no n'ahiadeɛ ho hia. Everybody's needs is important. But deɛ ehu ne sɛ sɛ nnɛ sɛ ɔbarima pɛ sɛ ɔbaa wɔ fufuo ma no a Ɔmfa ho sɛ woyare anaa wonyare, ɔmfa ho sɛ ɔbaa no rekɔ akɔyi ne ti, ɔmfa ho sɛ ɔbaa no kɔyi biribi biara, na mmom deɛ ehia no ne sɛ obedi ne fufuo Kwasiada anɔpa. Ɔno ne adeɛ ehia no. Ɔbaa no deɛ deɛ ɛnyɛ ne sɛm asɛm. Saa nso na ɔbaa nso pɛ sɛ ɔkɔ paati na ɔkɔgya n'adamfo bi wɛden a, ɔmfa nse ne kunu adidi anaa wonnidi yɛ. Nti ɛkɔba sɛ ɛde ntawantawa ba yɛn awareɛ mu. Yɛnhunu sɛ yɛn mu mmienu a yɛreware no, Obi bi ahiadeɛ ho hia nti yɛmmɔ mmɔden sɛ deɛ ɛhia Kofi no yɛnyɛ ma Kofi na Kofi nso ayɛ Adwoa deɛ ama no berɛ a Adwoa nso hia mmoa. Ankɔba saa na sɛ ɛdu baabi na baako pɛ sɛ ɔno nko ara deɛ a ɔhia na yɛnyɛ a, na ama buroni sɛ asisi aba mu na wɔreyɛ ayɛ nyaatwom kakra. Saa nneɛma no tumi de awareɛ ba, ɛtumi de ɔhaw ba awareɛ mu. Ɛno nti yɛnhwɛ sɛ bere biara a Yɛwɔ awadeɛ mu yɛhia biribi no, sɛ me kun hia biribi a menyɛ ma no. Ebia na wo kun anya ayie. Wɔnyaa ayie no, waka ho asɛm nanso w'adwene yɛ wo sɛ asɛ woante. Waka kyerɛ wo sɛ ne nuabaa awu nso asɛ wonhyɛ da nsuo interest biara asɛ mfa wo ho. Nanso wo deɛ wo maame wo papa nua wuiɛ no Wode adan ano ara da biara bɔ so kyerɛ no ofie hɔ. Ɛkɔba saa a, ɛde ɔhaw ne ntawantawa ba. Enti sɛ me maame ba na sɛ ɔwe akokɔnam na ɛyɛ a, saa ara nso na wo nso ɔba yi, sɛ wo nso wo maame ba na wo nso woyɛ akokɔnam ma no a, ɛyɛ. Ɛboa. Yɛmma yɛn nyinaa hia deɛ ɛho hia yɛn. Ɛba sɛ mma yɛn awadeɛ no tumi tintim. Na Bible asɛm a ɔkaeɛ no, Nea wanya ɔyere no anya ade papa, na yɛnya nnuonyam wɔ Onyankopɔn anim. Ma yɛnyi nyaatwom, ma yɛnyɛ sɛ yɛn nko ara yɛ deɛ na ɛyɛ. Sɛ ɛkɔba saa a, Buroni sɛ favoritism, ɛkɔba saa a, me me deɛ deɛ ɛyɛ, yɛnyɛ ma me. Mepɛ sɛ medi fufuo, Adwoa noa ma me. Sɛ Adwoa nso ka sɛ ɔbɛdi bɔɔdeɛ ampesie a, na me bo afu ɛfiri sɛ me me no m'ani nnye bɔɔdeɛ ho fufuo na mepɛ nti ɛwɔ sɛ Adwoa yɛ fufuo ma me na ɔno ne deɛ deɛ ɛyɛ ɛho nhia me saa ɛmfa asomdwoe mma awadeɛ mu nhyɛ nkuran ɛmma yɛnhunu sɛ yɛawade a yɛware no yɛware awadeɛ papa. Ɔno nti bere biara no, sɛ moreba abɛyɛ awarefo a moaware yi, mommɔ mmɔden sɛ mubehu nea ehia wɔ obi biara, nea ɛbɛyɛ a obi ahia adeɛ no, ɛbɛyɛ wo nso woahia adeɛ, na ama awadeɛ no atumi akɔ so, awadeɛ no asomdwoe aba mu, na moatumi anya Onyankopɔn anim adom ne anuonyam. Sɛ woreba abɛware a, si w'adwene mu sɛ wopɛ sɛ wɔbɛware a, deɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya yere pa nti, ayɛ a bɔ mmɔden sɛ wobɛtwiw so wisely. Ɔyere no a worefa no, ma w'adwene mu nna hɔ. Wobisa wo bi sɛ, na ɔbaa yɛi deɛ wokɔhuu no wɔn? Ɔse, m'adamfo bi na ɛde ne maa me. W'adamfo na ɛde no maa wo nti na woapene so sɛ wobɛware no anaasɛ wo ankasa na w'akoma mu no Wohu no sɛ ɛyɛ wo yere na ɔyɛ ɔmfe mpadeɛ. Anaasɛ w'ani na ɛgye ne ho. Me ne mmaayaa bi ahyia di nkɔmmɔ, mebisaa sɛ, Awura yi, na aberanteɛ yi a wode no bɛkyea me yi, deɛn na ɛma w'adwene yɛ wo sɛ wei ne wo yere anaa wei ne wo kunu? Mpɛn bebree no, deɛ ebinom ka ne sɛ ɔdwo, deɛ obi nso ka ne sɛ ɔsuro Nyame. Na mebisa sɛ, Da a wobɛgyaa Nyamesuro no, wobɛgyaa no? Da a wobegyae sɛ wɔbɛdwoɔ na wɔbɛyɛ kekaaka no nso, wobɛyɛ no dɛn? Ɛwɔ sɛ wote aseɛ sɛ, deɛ woahu no no a woabɔ ne ho mpaeɛ no, ɔno ne ne wo mfe mpadeɛ a Onyankopɔn de no ama wo. Enti wo kyɛfa no no, nyɛ sɛ obi na ɛde ne maa me, nyɛ sɛ ɔdwoɔ nti, ɛna ɛnyɛ nso nso sɛ wosuro Onyankopɔn, ɛfiri sɛ saa nneɛma yi nyinaa no nsesaeɛ bɛtumi aba mu. Ɔno nti, sɛ worekɔ akɔware a, Ayɛ a bɔ mmɔden sɛ wubebue w'adwene mu na woabue w'ani na woafa nea w'ankasa wopɛ, nyɛ nea obi de ma wo. Choose wisely, don't choose anyhow. Sɛ wo chusu anyhow a, edu baabi a ɛde ɔhaw ba. Obi aware bɛyɛ bosom mmienu, afei deɛ ɔka ne sɛ, M'adamfoɔ de gay yi maa me, waha me paa o, ɛfiri sɛ mennim guy no, manhu ne suban yie. Na nka menim sɛ sei na ɔbɛyɛ a nka manware no. Na mpaakyɛw mebisa wo sɛ, na saa berɛ no na w'adwene wɔ he? Berɛ a w'adamfo no de no rema wo no, na w'ankasa nso na wonnim sɛ ɔbaa yi ontumi mmoa anaa ɔbɛtumi aboa wo? Enti sɛ worekɔ akɔware a, ɛyɛ a bɔ mmɔden sɛ wobɛdwene ho yie. W'adwene ho mmienu mmienu. Woahunu sɛ ɔbaa yi a meware yi, na ɔyɛ kɔkɔɔ, na sɛ bere bi kodu na sɛ m'adwuma nyɛ, na mantumi antɔ nkuo amma no, na sɛ ne kɔkɔɔ no rehye a, ɔbɛkɔ so atena hɔ anaa ɔbɛkɔ? You have to choose wisely. Choose wisely. Don't choose anyhow. Sɛ wodwen yie a, ɛbɛboa wo. Woandwen yie nso a, ɛbɛtumi de ɔhaw bebree aba w'awareɛ mu. Ɔno nti, ɔpanyin bi kaa n'asɛm bi, ɔse, Sɛ worehwehwɛ ɔyere a, ɛyɛ a bue w'ani. Sɛ worepɛ obi aware no a, bue w'ani na hwɛ mu yie. Na wunya ware wie a, na woasisi w'aso. Ɛnware nwie na nkɔka sɛ, 'Meware wiei na mekɔtee sɛ na ɔwɔ mpena. Meware wiei na mekɔtee sɛ na ɔkɔ kɔgyina City Hotel. Meware wiei na metee sɛ me yere no koraa a maware no, yɛse wayi ne yam mma nyinaa ato agu. Wonyaa ware a, woaware o. Woaware kɔsi sɛ Yesu bɛba. firi sɛ deɛ ɔne Nyankopɔn aka bom no, onipa biara ntumi ntete mu. Enti saa na ɛteɛ deɛ a, na wɔ sɛ worefa ɔyere a, bue w'ani na fa ɔyere papa, deɛ ɔbɛtumi ne wo atena kɔsi awieɛ, deɛ ɔbɛte wo aseɛ, deɛ wo yaw berɛ mu ɔne wo bɛgyina, na ɛnyɛ ɔbaa a sɛ wo ho kyere wo a, na wasesa ne nneɛma kɔ ne maame fie, ɔrekɔ atwɛn, ɔkɔtwɛn kɔsi sɛ nneɛma bɛkɔ yie. na wasan aba wo nkyɛn. Na sɛ mibisa se, sɛ ɛkɔba saa na woyare nso a, ɔbɛkɔ he? Esiane sɛ awareɛ ho hia nti, ɛwɔ sɛ sɛ worekɔ akɔware a, wote awareɛ ase, na wote nipa no a wo ne no ware no aseɛ. Hu nea ehia no. Hu nea ɔmpɛ, deɛ n'ani nnye ho. Bere a ade a woyɛ ma ne bo fuw, ɛwɔ sɛ wote wo yere no a wokɔware no tena aseɛ sua ne suban deɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ne no atena. Aburoni ka asɛm bi sɛ, You cannot change somebody until the person decides to change. Wontumi nsesa obi o, enti yɛnka sɛ mekɔware no na meware no a ɔbɛsesa. Anaasɛ merekɔ akɔfa no de ne no atena na me ne no abɔ bra. na masesa no nti sɛ onipa ko no yɛ wii ni na wɔkɔfa no a ɔyɛ obi a wɔnom wii a, hu no sɛ wontumi nsesa no mfi wii nom no ho na mmom ɛwɔ sɛ w'ankasa, sɛnea Onyankopɔn nipa bi kaeɛ no, wosua kwan a ɔbarima a ɔnom wii wo ne no bɛtena. Ɔbarima a ɔbɔ korɔno, sɛ ɔno ne wo hokafo a a woaware no a, sua ne suban na woatumi ne no atena. na moabɔ bra, na moanya mo asomdwoe, ɛfiri sɛ Nyankopɔn pɛ na ɔsesa nnipa. Ɛno nti sɛ woanhu no saa, na woyɛ w'adwene sɛ wobɛhyɛ wo kunu ketee no asesa, ɔyɛ obi a ɔpue, wowaree no, womma no mpue, ɔyɛ obi a ɔpɛ nnamfoɔ, wowaree no, womma no mfa nnamfoɔ bie mu a, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa awareɛ no. ɛnyɛ anika, ɛnhyɛ anuonyam, na afei nso, awadeɛ no mma mmɛyɛ yere, ɛmmɛyɛ aware pa. Ɛde asomdwoeɛ, ɛde ɔhaw na ɛbɛba mo awadeɛ mu, morennya asomdwoeɛ da. Ɛwɔ sɛ ɔbarima biara te aseɛ sɛ, ɔbaa deɛ, ɔyɛ obi a ɔtoto nneɛma, ɔyɛ manager, ɛnna wo barima nso, Woyɛ boss. Ɔno nti sɛ woma wo strations nyinaa wie, mɛdi wei, mɛdi fufuo, mɛdi banku na wokɔ a, afei deɛ aka no, ɛyɛ ɔbaa no na ɔmanage. Ɔmanage fie, wamanage wo bɛrima no, wamanage mma a wode wɔn aba, wahwɛ sɛ akwadaa no kɔɔ sukuu, waba, ɔbaa a wadidi, ɔbaa a wadware, ɔbaa a wada. Ɔbaa sɛdeɛ a wɔyɛ ne sɛ ɔbaa yɛ manager. wɔtoto fie nneɛma. Sɛ woanyɛ wo nneɛma saa na sɛ ɔbaa wo kun boa wo ebi edu baabi a na wobɛba no asi nkwadaa nneɛma nti w'adwene kɔyɛ wo sɛ bɛrima no adwuma a wafa to ne ho so ɛno no nti wobaa bɛyi w'ani ama no a wobɛyɛ saa womma awadeɛ no anigyeɛ mmam obuo mmam sɛ ɔku tumi boa wo wɔ adeyɔ mu a ɛda onyankopɔn ase ɛfiri sɛ ɔbaa deɛ W'adwuma ne sɛ wobɛtoto nneɛma wɔ fie, na wo kunu befi adwuma bɛba no, na anka fie ayɛ asomdwoe. W'adwuma no no. Afei ɛwɔ sɛ wuhu no sɛ Buroni frɛ biribi sɛ compatibility. Mibisa wo sɛ, so wutumi ne wo kunu di nkɔmmɔ sere? Mudi nkɔmmɔ ma nkɔmmɔ no akyi no ɛyɛ anigyeɛ? Anaasɛ mudi nkɔmmɔ a ɛde ntɔkwa ba? ɛwɔ sɛ mobɔ mmɔden sɛ sɛ moaware yi anaa moba abɛware yi moyɛ compatible motumi di mo ho nkɔmmɔ na nkɔmmɔ no akyi no anigyeɛ ba asomdwie ba ɔbarima bi wɔ ne ne yere di nkɔmmɔ a akyɛ bɛyɛ sema bɛyɛ nnum deɛ ɔbɛtea ne sɛ dan mu hɔ no ɛhɔ ɔkasa deɛ ɔboro ne yɔnko boro Deɛ ɔdi ne yɔnko atɛm ɔdi, deɛ ɔsɛe nneɛma asɛe. So mebisa wo sɛ, ɔyere pa no a Bible sɛ sɛ wonya ɔyere a deɛ wanya ɔyere no wanya ɔyere pa no, ɛno no anaa? Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Ɛfiri sɛ yɛnte yɛn ho ase. Ɔbaa no wawa no wote no ase. Wonim nea ɔpɛ, deɛ n'ani nnye ho. Wonim deɛ ɛma n'abufuo, na n'abufuo nso a, wonim kwan a ɔfa so a n'akoma tɔ ne yam. You need to what? Be compatible. Wote mo ho ase, ɛtumi di nkɔmmɔ sere, ɛtumi yɛ nsusuo bom. Ɔno na ɛma ɔbaa no a wawade no, ɔba bɛyɛ ɔyere pa. Ɔno nti sɛ nnɛ wotie me na wo yere nte saa a, hyɛ aseɛ sua wo yere no a waware no, sua ne suban, ne hunu deɛ ɔpɛ ne deɛ ɔmpɛ. Bɔ mmɔden sɛ wobɛtumi adaadaa no akɔdu sɛ wobɛtumi ne no adi nkɔmmɔ na moasere. Ɛnka nkyerɛ me sɛ me yere nyɛ me kɔmmɔdifoɔ. Nkɔdi nkɔmmɔ wɔ abɔnten na mma fie mmɛmuna. Woyɛ saa a, aware a moware no rentumi nwie pɛyɔ, ɛrenhyɛ Onyankopɔn anuonyam nso. Yɛwɔ adeɛ bi wɔ awareɛ mu a Buroni se yɛfrɛ no adjustment. Wo yere pɛ pue. Wokɔwaree ne nyinaa no, Wo a w'ani tua sɛ na ɔyɛ ɔbaa a ɔpɛ pue. Baabi a ɛtetee no saa na ɛteɛ. Nkurɔfoɔ a ɔne wɔn fa adamfoɔ no saa na wɔteɛ. Efie a yɛwoo no too mu saa na wɔteɛ. Wo nso yɛanwo wo saa. Sɛ bio, woyɛ dadaba. Ɛbɔ nnɔnsia pɛpɛɛpɛ a na yɛato pono mu. Saa na wode anyini, saa na wode akɔ yunivɛsiti awie, saa na wode ayɛ adwuma, saa nso na wode abɛhu ɔbaa a woware no yi. Na mefa saa kwan yi so tu wo fo. Kɛdu baabi a ɛbɛtumi a. Pɛ ne wo yere mpue kakra. Deɛ ɔpɛ no, yɛ ma no, na n'akoma ntɔ ne yam na n'ani nnye. Mmɔ mmɔden sɛ wobɛsi wo yere kwan koraa afiri nnamfofoɔ ano ɔne wɔn ntu anammɔn koraa. Ɛkɔba sɛ nhyɛ anuonyam, ɛnhyɛ nkuran. Ɛma ɔbaa no di yaw bi. Ɔhunu sɛ asɛ yɛatwa no asuo, wakɔdi asuogya. Edu baabi a, sɛ ɔyere yɛ obi a ɔpɛ pii a, ɛne no mpie. Sɛ ɔyere yɛ obi a ɛtɔ baabi a ɔpɛ nnamfo a, invite n'adamfofoɔ na ɔmmra wo nkyɛn na ne wo nni nkɔmmɔ. Ɛba saa a, ɛbɛboa. Ɛbɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam. W'awadeɛ mu bɛba nhyira, na asomdwoeɛ nso ayɛ wo kyɛfa. Onyankopɔn nhyira wo, ɔnnom wo na ɔmmoa wo, ɔnka wo ho kɔsi sɛ awadeɛ anammɔn a woretu yi, ɛbɛakɔwie awieeɛ pa, na woanya ɔyere pa nso. Awurade nhyira wo Yesu din mu. Amen. Afei ɔdɔfo a wotie me pɛ sɛ me ne wobɔ mpa anɔpa yi ansa ne awura nkuranhyɛ nsɛm no mu. Awurade Nyankopɔn mede wo mma a ɛhwɛ wo saa bere nyinaa ba w'anim sɛ Awurade wo na wohia wo sɛn sɛ wakwantuo mu a wotu wɔ abrabɔ asetena mu no sɛ w'awurade wamma mu ɛnyɛ yie ɔno nti anɔpa yi yɛto nsa frɛ wo bra bɛka yɛn ho